א גוטן אוונט, איר הערט דאס יודישע קהל אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. אין צוזאמענהאנג מיט יום הזיכרון און יום העצמאות גיבן מיר איבער אן אינטערוויו מיט לייבל בודוויניק וואס וואוינט אין ישראל און האט אדורכגעלעבט די מלחמה צווישן איראן און ישראל, און די פאראייניגטע שטאטן. לייבל באָטוויניק איז א שרייבער פון פאקטאזיע, דאס הייסט סייענס פיקשאן, פאעזיע און לידער, סיי אויף יידיש סיי אויף ענגליש. ער איז געוואקסן אין מאנטרעאל'ס שפרודלדיגער יידישער קולטור סצענע, און ער איז דער זון פון דעם באקאנטן מוזיקער דוד באָטוויניק עליו השלום, און ברודער פון סענדער באָטוויניק, אויך א מוזיקער און ביידע זענען געווען פריעף אויף אונזער פראגראם אזוי ווי לייבל אליין. מיר האבן זיך דערקלונגען צו לייבל ביי זיין היים אין נתניה ישראל בייטאג היינט אין די פאראייניגטע שטאטן דעם צוויי און צוואַנציקסטן אפריל און שפעט ביינאכט אין ישראל דעם זעלבן טאג. האט הנאה פון אונזער אינטערוויו מיט לייבל באדוויניק און מיר וועלן אויך הערן אביסל מוזיק וועגן ישראל און פון ישראל. איז זייער זייער גוט, שטעל זיך אליין פאר, דיין נאמען און אביסל וואו דו ביסט און וואס דו טוסט. שלום עליכם אייך, איך הייס לייבל בוטוויניק פון ישראל, א אידישער שרייבער, איך בין שוין דא זיבן און דרײַסיק יאר, זינט איך האב עולה געווען פון קאנאדע, און ס'אלעמאל גוט צו כאפן א שמועס מיט דיר מאיר. וואס וואס ווילסטו וויסן? נו, מיר האבן נישט גערעדט עטליכע חדשים, און כ'האף אז דו האסט געפייערט, געפראוועט, א גוטן פסח אונטער שווערע אומשטענדן, און מיר ווילן וויסן ווי עס איז געגאנגען אין דעם קריזיס פון די מלחמה צווישן איראן און ישראל און די פאראייניגטע שטאטן. יא, פארשטייט זיך, דוד ישראל איז אלעמאל ווי מען זאגט לעבעדיג, אלעמאל ס'איז פאראן עפעס אינטערעסאנט אין די נייעס, און מיר האבן דורכגעמאכט און מיר מאכן נאך אלץ אדורך ניט קיין לייכטע צייטן, כאטש ס'איז פאראן איצטער א וואפן שטילשטאנד צווישן איראן און אמעריקע און ישראל, און אויכעט אין צפון מער אדער ווייניגער איז שטילער געווארן, אבער דאס איז נאר א צייטווייליגע זאך. לאמיר אנהייבן אזוי, קודם כל טשיקאוועס אז צווישן פסח און שבועות, און שבועות מיינט דאך זיבן, זיבן וואכן, קומען פאר זיבן וויכטיגע דאטעס, איז לאמיר אטראכטען וואס זענען די וויכטיגע דאטעס וואס מיר דארפן אפמערקן אין דער צייט, קודם כל פסח, פסח צייט איז נישט געווען אזוי לייכט ווייל מיר האבן נישט געוואוסט גענוי וואס וועט זיין, מיר זענען געווען פונקט אינמיטן פון די מלחמה און מיר האבן געדארפט טראכטן איז אפשר וועלן מיר דארפן זיך אריינכאפן דאס הייסט צולויפן אדער אין א מקלט, מקלט הייסט ווי א סארט בונקער צימער אזא וואו מען גייט אונטער א בנין אדער אמאל איז עס אויף דער גאס, ניט אלע האבן אינדערהיים, און מיר האבן וואס הייסט א ממד וואס איז א זיכערקייט צימער וואס איז אדער א שוץ צימער וואס איז שטארקער באפעסטיגט אזוי קעגן שיסערייען און ראקעטן און אזוי ווייטער, איז מיר האבן ברוך השם אזא צימער אבער ניט אלע האבן, און מען זאגט אז אפשר א דריטל פון ישראל בירגער אין סיי אין צפון סיי אין צענטער און אנדערע ערטער האבן ניט אזעלכע זאכן, ניט לייכט, ניט געווען לייכט, און דאך האט מען געפראוועט דעם סדר. די צווייטע דעטע וואס איך וואלט געזאגט פון די זיבן איז טאקע געווען מיט מיט א וואך צוריק מיר האבן אפגעמערקט יום השואה דאס הייסט ווען מיר דערמאנען די קדושים די זעקס מיליאן קדושים פונעם חורבן פון דער צווייטע וועלט מלחמה איז דאס דעמאלט דאס מיט א וואך צוריק איז נאך געווען שטיל אבער די דאזיגע וואפן שטילשטאנד וואס מ'רופט אן א סיעספייער אויף ענגליש, די וואפן שטילשטאנד איז נאר א צייטווייליגע זאך, און עס קען זיך יעדע מאמענט בייטן, און דערפאר אסאך אקטיוויטעטן ווערן ווי באגרעניצט, למשל אין איין צייט אין איין וואך אדער געוויסע טעג האבן מיר גרעדט איז די סכנה געווען א גרעסערע האבן מיר געוואוסט אז מיר קענען נאר למשל האבן הונדערט מענטשן וואס קענען זיך צונויפזאמלען אין אן אנדערע טאג אדער מיט אפאר טעג שפעטער האט מען אונז אזוי צו זאגן באפרייט אביסל אז מיר קענען זיך טרעפן אפילו ביז פֿינף הונדערט מענטשן אדער אפילו פֿינף טויזנט מענטשן אזוי ארום זענען געווען אפגעשאפן געווארן חתונות, און געווענליך צווישן פסח און שבועות, עס ווענדט זיך פארשטייט זיך אין וועלכע גרופע מען געפינט זיך, צו די אשכנזים צו די מזרח עדות, איז פון געוויסע צייטן ווען מען מעג יא האבן חתונות און ניט האבן חתונות, אבער צוליב דעם וואס מען האט געדארפט אפלייגן חתונות צווישן פורים און פסח, האט מען ערלויבט אז מען זאל חתונה האבן אפילו נאך פסח. וואס געווענליך דאס איז ניט אנגענומען אזוי צו זאגן. יעדנפאלס, ווי עס זאל ניט זיין איז די צווייטע צייט געווען, ווי געזאגט, יום השואה, וואס מיר רופן עס אן די חורבן אנדענק טאג, און אין דער צייט, פון דעמאלט מער אדער ווייניגער אן ביז איצטער, איז פארגעקומען נאך מיט א וואך שפעטער, דאס איז געווען נעכטן, איז געווען א יום הזיכרון, איז דעמאלט דערמאנען מיר זיך, מיר מערקן אפ די פֿינף און צוואַנציק, איבער פֿינף און צוואַנציק טויזנט סאלדאטן און בירגער, אומשולדיגע בירגער וועלכע זענען אדער געפאלן אין שלאכט במשך פון די פארשידענע מלחמות, אדער זענען דערמארדעט געווארן דורך טעראריסטן, און אינדערצייט וואס ישראל האט איר אומאפהענגיקייט אין די אַכט און זיבעציק יאר וואס דאס איז היינט געווען, היינט האבן מיר געפייערט יום העצמאות, דאס הייסט אומאפהענגיקייט טאג, אַכט און זיבעציק יאר זינט ישראל איז אנטשטאנען, געשאפן געווארן אין נײַנצן אַכט און פֿערציק, אַכט און זיבעציק יא, און ווייטער וועלן באלד פארקומען נאך א פינפטע וויכטיגע דאטע לג בעומר, נאכדעם יום ירושלים וואס איז די באפרייאונג און פאראייניגונג פון ירושלים נאך דער זעקס טאגיקער מלחמה, און שבועות איז די זיבעטע דאטע און מתן תורה, און דאס זענען די זיבן דאטעס וואס מיר האבן, פארשטייט זיך ס'איז פאראן אין די דאזיגער תקופה ביז היינט און ווייטער, אסאך ניט זיכערקייט, מען ווייסט ניט וואס וועט זיין, די אמעריקאנער ארמיי שטייט אויף דער וואך אין הורמוז לעבן די אינעם מיט איר פלאטע ניט אדורכלאזן שיפן פון איראן און אלע זענען אין כעס דארטן און דא און. אסאך אסאך פראגעס און קיינער האט נישט קיין ענטפער, ווי מען זאגט נאר גאט אין נאר גאט ווייסט וואס וועט זיין, און און טראפ טראמפ דער פרעזידענט טראמפ וואס מיר האלטן זייער שטארק פון אים ווייל ער העלפט אונז אסאך איז דאך ער דער וואס באשליסט אין איצטיגן מאמענט און ניט אַלעמאָל ישראל האָט אַ דעה אין וואָס וואָס געשעט. איז שטעל דיינע פראַגעס. נו, קענסטו אביסל אנהייבן פון אנפאנג מיט פורים? וואס איז געווען דיין און דיין משפחה'ס און דיין קהילה'ס איבערלעבונג ווען עס האט אנגעפאנגען די נייע מלחמה? ווידער
פלוצלונג געווען עס האט א אלארם אז מיר זאלן גלייך זיך אריינכאפן אין די שוץ צימערן אז מיר דארפן וויסן אז עס האט זיך אנגעהויבן א ווידער א מלחמה מיט א שיסעריי און אזוי ווייטער, און אלע וויילער זענען געשאסן געווארן פון איראן אויף אונז. ראקעטן און מיסילן, באליסטישע, וואס באליסטישע מיסילן געדויערן פשוט צען מינוט אנצוקומען, די ישראל פארטיידיגונגס סיסטעם האט ווי וואלט איך געזאגט האט אויסגעטראכט אן אופן פון קענען אונז אלארמירן, דאס הייסט אונז פארווארענען א צען מינוט אין פאראויס אז מען האט ארויסגעשיקט פון איראן קיין ישראל ראקעטן אז מען זאל זיך קענען צוגרייטן, אז איך זאג צען מינוט מיינט נישט פונקט צען מינוט, עס קען זיין אמאל זיבן מינוט, עס קען זיין אכט אדער ניין אדער צען מינוט. אבער דער עיקר וואס איז עס האט אונז געגעבן א געוויסע צייט צו קענען זיך צוגרייטן אויפוועקן זיך אויב ס'איז אינמיטן דער נאכט אסאך מאל איז דאס פארגעקומען צוואך ביינאכט צוויי אינדערפרי אדער פיר אינדערפרי זיבן אינדערפרי און אזוי מענטשן האבן נישט געהאט א רואיגע שלאף ווי מ'זאגט סיי מ'איז געגאנגען שלאפן ניט רואיקערהייט, און סיי מיטן שלאפן האט מען געדארפט זיך אויפכאפן, ניט וויסנדיג צו צו די נאכט וועט עס געשען אדער בייטאג וועט עס געשען אז מ'וועט שיסן אויף אונז. אבער די די דאזיגע סיסטעם פון די צען מינוט אדער ביז צען מינוט האט אונז געהאלפן זייער אסאך, ווייל ס'האט אונז געגעבן א צייט מיר זאלן קענען כ'ווייס זיך אריינכאפן אין וואש צימער, א טרונק טון, זיך אנטון, צולויפן אין א מקלט, מקלט ווי געזאגט איז ווי א סארט בונקער, אזא צימער וואס איז אפט אדער אין א אין א גרויסער בנין פון אסאך שטאק, קען מען דארף מען אראפ גיין אונטן ביז אונטן, אבער דאס איז אפשר געווען שווער פאר דערוואקסענע מענטשן וואס וואס אדער זיי האבן נישט קיין מקלט אדער עס איז זיי שווער אראפ צו גיין די טרעפ, ווייל מען טאר נישט נעמען די ליפט, דעם עלעוועיטאר, ווייל ס'איז אויכעט א סכנה איז אראפגיין אראפלויפן די טרעפ און דערנאך זיך באהאלטן דארטן און ווארטן ביז מען גיבט אונז א צייכן אז מיר קענען זיך באפרייען און ווידער צוריק גיין אין שטוב, און ניט קיין לייכטער צייט, ממש ניט קיין לייכטער צייט, איז פורים האט מען אפגעשאפן אלע גרויסע יום טוב'דיגע זאכן, ווייטער שבתים למשל די וואס האבן געדארפט דאווענען האבן ניט געקענט זיך צונויפזאמלען מער ווי מניינים אזוי צו זאגן פופצן צוואנציג דרייסיג מענטשן מיטאמאל איז אזוי למשל ביי אונז אין בית מדרש ביי אונז אין סינאגאגע האבן מיר געהאט ביז פערציג מענטשן אדער פערציג פופציג מענטשן ווייל מיר האבן אזא מקלט אזא שוץ צימער וואס קענען אריין נעמען א פופציג מענטשן, און אנדערע מניינים האט מען פשוט געשאפן ביי באזונדערע מענטשן וואס זיי האבן געהאט זייער אייגענעם שוץ צימער וואס זיי האבן פריוואטע אין זייערע הייזער וואו זיי האבן געקענט אריין נעמען א מנין פופצן ביז צוואנציג מענטשן ניט קיין לייכטער צייט, ממש ניט קיין לייכטער צייט. מלחמה איז די ערגסטע זאך וואס קען זיין, איך מיין אלע ווילן שלום, אבער מיר האבן צו טון מיט מענטשן אין די רעגירונג פון איראן, נישט די מערסטע פון די באפעלקערונג, אבער ס'איז גענוג אז ס'איז פארהאן עטליכע מיליאן דארטן פון משוגעים, און ממש פאנאטישע מענטשן וועלכע זיי זאגן יעדן טאג מען דארף אומברענגען אמעריקע מען דארף אומברענגען ישראל און דאס איז נאך אלץ זייער אדזשענדא דאס איז נאך אלץ זייער פלאן זיי זאגן עס אפענערהייט אז מיר זענען א סכנה פאר דער וועלט אזוי זאגן זיי פאקטיש זענען זיי די סכנה פון אויף דער וועלט אבער זיי זאגן אז מיר זענען א סכנה מען דארף אונז אויסראטן. און זיי זאגן עס נאכאנאנד, און דאס איז זייער פלאן, און ווייל עס איז אין זייער אדזשענדע, ווייל דאס איז זייער פלאן, איז שווער צו קענען מאכן שלום מיט אזעלכע סארטן מענטשן, איז ישראל און אמעריקא האבן זיך צונויף גענומען, און מיר האבן אריינגעשיקט נאכאנאנד עראפלאנען צו באמבארדירן די סכנה'דיגע זאכן ביי זיי, ניט די מענטשן, ניט די בירגער, ניט די מענטשן אויף דער גאס, ניט די שולן און ניט זייערע ציווילע זאכן, נאר די מיליטערישע זאכן, ווייל דער מיליטער האט באשלאסן, אין נאמען פון זייער פאנאטישקייט, אז זיי מוזן אומברענגען די אידישע מדינה און אמעריקע. און אויפן אפסמאך פון דעם האבן זיי מיר באמבאדירט, מיר האבן געדארפט פליען טויזענטע קילאמעטער אהין און צוריק, ישראל יעדנפאל, די אמעריקאנער זענען שוין געווען דארטן מיט שיפן וואס האבן עראפלאנען אדער האבן געשיקט פון נענטערע ערטער וואו זיי האבן באזעס, אמעריקאנע מיליטערישע באזעס נענטער צו איראן, אבער ישראל האט געדארפט שיקן אונזערע בעסטע פילאטן טויזענטער קילאמעטער צו באמבאדירן זייערע פארשידענע מיליטערישע צענטערס און דארטן וואו זיי גרייטן צו זייערע, זיי מאכן נייע אויפרייס מאטעריאלן און וואו זיי שאפן זייערע, זיי בויען זייערע ראקעטן און מיסילן און האבן עס געטאן נאכאנאנד נאכאנאנד, אמעריקע האט פארשטייט זיך עס אויכעט געטון, ווער זאל אויכעט פארשטאנען אז למשל די נוקלעארע צענטערן וואס זיי וואס זיי ווילן, זיי זאגן אז זיי זיי האבן נוקלעארע צענטערן פאר שלום סיבות, דאס הייסט פאר פראקטישע פאר די בירגער זייער צו שאפן עלעקטרא און אזוי ווייטער, אבער צו וואס דארפן זיי אזעלכע אזויפיל באליסטישע מיסילן וואס קענען דערגרייכן ציפערן און מיט דער צייט אפשר אפילו איטאליע אדער גריכנלאנד אדער אנדערע ערטער אין אייראפע, צו וואס דארפן זיי צו פארטיידיגן זיך? דאס זענען ניט קיין פארטיידיגונגס ראקעטן, דאס זענען אטאקע צו אטאקירן מיסילן און ראקעטן. נו, ווי עס זאל ניט זיין, איז דאס איז ניט געווען קיין לייכטע זאך, און מיר האבן עס געדארפט אדורכפירן, ביז אין א געוויסן זין, אדאנק דער מאכט פון דער אמעריקאנער ארמעי, אן אונזער הילף האבן מיר געפאדערט פון זיי א סארט וואפן שטילשטאנד כדי מיר זאלן קענען קומען צו עפעס א הסכם, אבער א וואפן שטילשטאנד איז נאר א צייטווייליגע זאך, מיר דאהי אין ישראל ספעציעל ווייל מיר זענען די די וואס די איראנער פאנאטיקער אטאקירן, מיר זענען אלע וויילע אונטער א דאגה, א פחד, אז יעדער, צו יעדער מינוט קען מען שיסן אויף אונז, און דאך, און דאך פירן מיר אדורך אונזערע אקטיוויטעטן, און דאך, די. אונזער פון עקאנאמישן שטאנדפונקט, פון פון פינאנציעלן קאמערציעלן שטאנדפונקט, ישראל פירמעס וואס האבן צו טון מיט מיט מסחר און היי טעק אין דער וועלט, די די וועלט ווייס אז מיר טוען אונזער ארבעט ווייטער אפילו אונטער די דאזיגע שווערע אומשטענדן, מענטשן זענען פארמאטערט, מענטשן שלאפן ניט נעכט, אדער אדער ווערן אויפגערעגט, אדער זענען נערוועז און אזוי ווייטער, און דאך מיר האבן צוגעזאגט, למשל א געוויסע פירמע האט צוגעזאגט אז מיר וועלן זיי צושטעלן א געוויסע קאמפיוטער פראגראם ערגעץ אויף דער וועלט, אין אמעריקע אדער אין דרום אמעריקע אדער אין אייראפע, און מיר טוען די ארבעט ווייל מיר האבן צוגעזאגט און מיר זענען פאראנטווארטליכע. זיי דערקעגן זענען ניט. שטעלט אייך פאר אז אנדערע עראפלאנען האבן געשאסן אויף זייערע מיליטערישע באזעס, אויף זייער מיליטערישע אינטראסטרוקטור, און אזוי ווייטער. זיי שיסן זייערע מיסילן, זיי זאגן אז זיי ווילן טרעפן, אנטרעפן אונזערע מיליטערישע באזעס, און געוויס ווי אמאל טרעפט עס, אבער זיי שיסן אויף בירגער. און אונזערע אונזערע מענטשן זענען דערהארגעט געווארן דארט, צו דעם האבן זיי זייערע משרתים זייערע געהילף מענטשן אין לבנון די חיזבאללה וואס אין צפון אפילו ווען ס'איז געווען שטיל מיט איראן אליין איז פון צפון די צפון מענטשן וואוינען מענטשן וואס וואוינען אין צפון פון חיפה און עכו און נהריה און אזעלכע שטעט און ערטער אין צפון אין גליל און אין גולן און אזוי ווייטער, איז זיי זענען נאכאנאנד נאכאנאנד נאכאנאנד געווארן געשאסן אויף זיי, אדער מיט ראקעטן, אדער מיט אנטי טאנק מיסילן וועלכע א מענטש א פשוט'ער סאלדאט אדער א מענטש, אפילו א קינד מיין איך, קען נעמען א זאך און שיסן און עס קען דערגרייכן א צען קילאמעטער, צען קילאמעטער דאכט זיך איז א זיבן אדער אכט מייל דאכט זיך, און אנטרעפן אין א שטוב, און דאס איז טאקע געווען, זיי האבן אנגעטראפן אין הייזער און דעהארגעט מענטשן, און מיר קענען נישט לעבן אזוי, איז א דאנק טראמפ דאנאלד טראמפ איז איצט דאס ערשטע מאל אין דער געשיכטע פון זינט ישראל איז אנטשטאנען וואס לבנון איז גרייט צו רעדן מיט ישראל. זיי האבן עס נאכניט געטאן פראנטאל, נאר דערוויילע דורך אמעריקאנער פארמיטלער, מיטל מענטשן אזוי אז ס'איז דא א גרויסע מעגליכקייט אז ס'וועט זיין שלום מיט לבנון, די פראבלעם איז וואס אין לבנון אליין זענען פאראן די דאזיגע פאנאטיקער, די חיזבאלא וואס זיי זענען פשוט די די די רעכטע האנט ווי מען זאגט פון פון איראן פון יענע פאנאטיקערס, און זיי ווילן ניט אויפגעבן זייערע וואפן. וואס וועט זיין ווייס איך ניט, אבער דאס וואס די לבנונער בירגער זענען שוין פארמאטערט פון דעם, ווייל זיי האבן גארניט צו טאן מיט דעם ווידער ווי די בירגער אין לבנון, זיי ווילן ניט קיין מלחמה, זיי דארפן ניט די עקאנאמישע צרות וואס די חיזבאללה שאפט אויף לבנון, אבער די משוגענע חיזבאלא זיי ווילן פונקט ווי איראן די פאנאטיקער אין איראן אומברענגען ישראל אומברענגען אמעריקע און אריינפירן זייער איסלאמישע פאנאטישקייט ווי א וועלט זאך.

טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פינף דריי איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
וועלכע חשוב'ער ציויערער דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, און איך וויל אייך ווינטשן א כשר'ן פסח, אפילו א פרייליכן פסח. דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, איר קענט מיך טרעפן אפילו דעם אדרעס. איר וועט נעמען און איר וועט זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זען.
אבער לאנגע יארן, לאנגע צענדליג יארן, האט ישראל געהאפט און געפאדערט פון אמעריקא אז אמעריקא זאל זיך אנשליסן מיט זיי און אטאקירן איראן און אלע אסאך מענטשן אין ישראל און אסאך אידן פאטשן בראווא וואס זיי האבן דאס סוף כל סוף געטון אבער זיי האבן איינגערעדט טראמפ אין דעם מיט א צוזאג אדער א וואונק אז עס וועט זיין א רעזשים טשעינדזש און זייער גיך און זייער גרינג און אז איראן וועט אונטערגעבן נאך א גרויסן קלאפ אבער יעצט ער ציט זיך לענגער און לענגער און עס איז נישט אזוי געגאנגען און אפשר האט דאס געשעדיגט די צוטרוי צו ישראל. מאיר, איך פארשטיי וואס מענטשן זאגן, און מיין מיינונג איז, אבער ווער בין איך, אבער מיין מיינונג איז אז טראמפ איז ניט קיין נאר, און ער האט זיינע אייגענע עצה געבערס און זיי האבן זייערע סי איי עי און זייערע אגענטן און זיי ווייסן וואס געשעט אין איראן און וויפיל סאלדאטן זיי האבן און ווי שטארק די פאנאטישקייט איז ווייל ס'איז נישט א פראגע פון אפאר הונדערט מענטשן אדער אפאר טויזענט מענטשן ס'איז א פראגע פון עטליכע מיליאן מענטשן. איראן איז א מדינה פון נײַנציק מיליאן מענטשן וואס מ'זאגט אז כ'ווייס ניט, א פופצן צוואנציג פראצענט פון זיי, צוואנציג מיליאן, פופצן מיליאן, מענטשן זענען אריינגעטאן, אדער צוליב פרנסה, אדער צוליב פאנאטישקייט, וואס זיי זענען א טייל פון די פון די דאזיגע מיטארבעט זאל עס הייסן, קעגן דער מערב, קעגן אונז, קעגן די, קעגן דעמאקראטיע, און אזוי ווייטער, ממש פאנאטישקייט. אבער ווידער געזאגט, ניט אלע זענען די שטרענג פאנאטיקער, ס'איז פארהאן אויכעט ביי זיי קארופציע, און ס'איז פארהאן אויכעט ביי זיי מענטשן וועלכע פירן זיך ניט הונדערט פראצענט ווי די פאנאטיקער ווילן, אבער כל זמן זיי טוען קעגן זייערע אייגענע בירגער געוויסע זאכן און אזוי ווייטער, מ'לאזט זיי. און הער צו אמעריקע איז אריין גענומען געווארן, כ'מיין וואס מען דארף פארשטיין איז מען הייבט אן א מלחמה ווייסט מען נישט ווי עס ענדיגט זיך מען ווייסט נאר ווי עס הייבט זיך אן, כלערליי זאכן קענען זיך געשען קענען געשען פארשטייט זיך ס'איז דא אינפארמאציע ס'איז דא אויספארשונגען און אנאליזן און אזוי ווייטער אבער מען קען קיינמאל נישט וויסן עס איז ניט אַלעמאָל אין אונדזערע הענט, אַלעמאָל זײַנען פֿאַראַן סופּריזן, אַלעמאָל פֿאַראַן פֿעלערן, אַלעמאָל געשעען זאַכן, װאָס זענען ניט פֿאַרשטענדלעך פֿאַר װאָס ס'איז געשען אַזױ, און דאָך איז עס געשען אַזױ. אַז מע האָט צוגעזאָגט, אַז ישׂראל האָט, האָט געזאָגט די גרױסע אַמעריקע, װאָס צו טאָן, און זײ אַרײַנגענומען, אַרײַנגעשלעפּט אין דעם, הער זיך איין, איז פארוואס טראמפ יע און פארוואס בוש ניט און פארוואס ניט קארטער און פארוואס ניט די אנדערע, וואס ישראל איז אזוי שטארק אז זי קען ביי זיי באאיינפלוסן אז מיר די קליינע ישראל זאל, איך מיין אז אמעריקע האט פארשטאנען גענוג אז די פאנאטיקערס דארטן וועלכע זאגן טאג איין טאג אויס א סוף צו אמעריקע און פארשטייט זיך אויכעט א סוף צו ישראל מיינען עס און זיי טוען עס, זיי האבן דאך געשיקט מענטשן אטענטאטן אסאסינאטן אסאסינס צו פרובירן הרג'נען טראמפ און אנדערע וויכטיגערע מענטשן, ס'איז ניט קיין נייעס אז די איראנער געהיים פאליציי געפינט זיך אין דער גאנצער וועלט, אז זיי טוען אפשאדן אומעטום, אז זיי פרובירן אנווארעמען אדער אויפרעגן אנדערע רעגירונגען קעגן ישראל און אזוי ווייטער, און ס'איז פארהאן גענוג מענטשן אין אירופה למשל וועלכע העלפן העלפן, אפשר נישט וועלנדיג אדער נישט וויסנדיג, די דאזיגע פאנאטיקערס דורך

ניט ישראל איז אין סכנה. אָבער אַז מע רעדט וועגן אומאָפּהענגיקייט, יע, אַזוי מיר האָבן אָפּגעמערקט איצט, יאָ, אַכט און זיבעציק יאָר אומאָפּהענגיקייט פֿון ישראל, ווען טראַמפּ האָט געזאָגט, אַז מיר דאַרפֿן אָפּשטעלן, זיך אָפּשטעלן, האָבן מיר זיך אָפּגעשטעלט. דאָס הייסט, איך ווייס, עס איז שווער צו וויסן וויפֿל אומאָפּהענגיק ישראל איז, און פֿון דער אַנדער זײַט, יענע מענטשן זאָגן פֿאַרקערט, אַז ישראל זענען די, וועלכע פֿירן טראַמפּ ביים נאז דאכט זיך דאס איז די אויסדריק, איך מיין עס פונקט פארקערט, איך מיין אז מיר זענען גוטע שותפים, אמעריקע און ישראל, ביידע האבן בעדערפענישן, מיר האבן אונזערע בעדערפענישן און אמעריקע האט אירע בעדערפענישן, און אז אמעריקע האט זיך פארנומען מיט איראן איז עפעס וואס באמת די פריערדיגע פרעזידענטן האבן עס געדארפט טון נאך פריער, ווען זיי וואלטן זיך פארנומען מיט מיט איראן פריער וואלט איראן נישט געווען אזוי שטארק היינט, קודם כל זיי וואלטן נישט געהאט די נוקלעארע מעגליכקייטן וואס אין א קורצע צייט וואלטן זיי געקענט שאפן נוקלעארע וואפן, ווען די אמעריקאנע פרעזידענטן פריער וואלטן אפגעשטעלט איראן אין פארשידענע אופנים פון קענען שאפן באליסטישע מיסילן וועלכע קענען שוין באלד אנקומען קיין אייראפע, נאך דעמאלט איז און ווען אמעריקע וואלט ניט איצטער געטאן אין א יאר צוויי ארום וואלטן מיסילן אפילו געקענט טרעפן אין פאריז און אין לאנדאן אויב נישט אין אמעריקע ווער ווייסט. א קיצור דאס דאס איז א א ווען ס'איז פארהאן א קראנקהייט מען טאר עס ניט לאזן וואקסן און און ווערן ערגער און ערגער, מען דארף עס אפשטעלן וואס פריער, א דאקטער ווען ווען ער זעט א א קראנקן גלייך גיט ער עפעס א רפואה פאר דעם, ער זאגט ניט קום צוריק אין א יאר ארום און מיר וועלן זען אויב דו אויב אויב עס אויב עס וועט ווערן בעסער. ער שיקט איר גלייך אין שפיטאל, ער שיקט איר, ער גיבט איר גלייך א רעצעפט פון עפעס א מעדיצין, ער שיקט איר גלייך אויב ס'איז א וואונד זאל ער זיך קענען ארומבינדן און סאניטירן עס און אזוי ווייטער, דאס דאס איז א מכה פון די דאזיגע פאנאטיקערס וואס מען לאזט זיי טון ווייטער און מערער און מערער און מערער, און זיי באקומען געלט דערפון אומעטום, אריינגערעכנט פון גוט גוטהארציגע מענטשן און כ'ווייס וואס, אדער די וועלכע וועלכע זאגן גוט לאמיר זיי געבן איצטער געלט וועלן זיי אפשר אונז נישט שיסן אויף אונז, עס ארבעט ניט אזוי, כ'מיין אז מענטשן זענען מער קלוג היינט ווען זיי האבן געזען וואס איראן קען טון און וואס זיי האבן וועלן זיי בעסער פארשטיין אין אפאר יאר ארום אז ס'איז געווען כדאי וואס די אמעריקאנער טוען היינט. נו, לאמיר מיר האפן אז ס'וועט זיין גוט פאר ישראל, און ביי דער געלעגנהייט וויל איך דיר און גאנץ ישראל ווינטשן מזל טוב צו נאך א יום העצמאות, אבער אז ישראל האט אריינגעבראכט אמעריקא אין א מלחמה פאר וועלכן מען האט געהאפט אז עס וועט זיך ענדיגן אין עטליכע וואכן מיט א גוטן רעזולטאט און יעצט זעט מען נישט קיין סוף, וואלט דאס געשעדיגט ישראל'ס קרעדיביליטי, צוטרוי. דאס איז דער זארג פון מיין קוק ווינקל. איך פארשטיי וואס דו זאגסט, אבער ווידער איך זאג אז מען הייבט אן א מלחמה מען ווייסט נישט ווי אדער ווען עס וועט זיך ענדיגן, צו ישראל האט צוגעצויגן און אפגעמעלדט אמעריקע. איך ווייס דאס און דו ווייסט דאס, אבער די אמעריקאנער פובליקום וואס איז א טייל פון מאגא פון טראמפ'ס באזע דארף דאס וויסן. איך פארשטיי דאס, איך פארשטיי דאס, אבער אבער ווי געזאגט יעדער איינער קען אויסטראכטן טעאריעס און אזוי ווייטער, די פאקטן זענען זייער פשוט, ס'איז דא א מדינה וועלכע וויל אומברענגען אונזערע מאדערנע דעמאקראטישע קולטורעלע לעבנס וועגן, און אפשאפן כללי זאכן מיט זייערע עקסטרעם שאריא געזעצן, און וואס קען מען טון? זיי טוען עס, און זיי טוען עס נאכאנאנד, און זיי שיקן זייערע רעפרעזענטאנטן איבער דער גארער וועלט אויף אטענטאטן אויף פארשידענע מענטשן ספעציעל קעגן אידן און אזוי ווייטער, איז פון ישראל שטאנדפונקט איז געווען א וויכטיגע זאך מיר זאלן עס קענען טון, אבער איראן איז צו גרויס פאר אונז, אויב אמעריקע האט זיך אריינגעמישט אין דעם, איז אמעריקע האט א רעכט צו טון וואס זיי ווילן, און אויב אמעריקע זעט אז דאס איז א סכנה, איך זע נישט פארוואס ווי מען קען באשולדיגן ישראל אז מיר האבן זיי אפגענארט, זיי צוגעזאגט אז, ווי קען מען צוזאגן אזא זאך אז אז מיר וועלן עס, מיר וועלן זיי גיך ענדיגן, וואס איז אמעריקע זענען נאראנים, זיי האבן נישט קיין זייער אייגענע געהיים סי איי עי און אזוי ווייטער אנאליסטן און אזוי, זיי ווייסן נישט וואס איראן האט, וויפיל וואפן, וויפיל סאלדאטן, וויפיל מעגליכקייטן? וויפיל געלט? איך מיין אז אמעריקע זענען נישט קיין נאראנים, און איך מיין אז טראמפ איז אויכעט נישט קיין נאר, ער איז א גוטער ביזנעס מענטש, און דערפאר גיבט ער מעגליכקייטן, אבער אלע מאכן פעלערן, איך זאג נישט אז נישט, אבער צוזאגן צוזאגן אז אין א קורצער צייט וועט מען קענען דאס ערלעדיגן, בסדר, די זשורנאליסטן האבן געמאכט טעות'ן, פונקט ווי אין די פאולס, פונקט ווי מען זאגט אז אלע זאגן אז דער אדער יענע אדער די פרוי אדער דער מאן וועט געווינען אין א שטאט, און דערנאך צום סוף אן אנדערער געווינט, ווייל פון איין טאג צום צווייטן זאכן קענען זיך בייטן. איך בין נישט זיכער אז דער אמעריקאנער געהיים דינסט האט פאראויס געזען אז ס'וועט זיין א גיכע און גרינגע מלחמה, ס'איז א מ'מיינט אז טראמפ האט עס אליין געמיינט און ספעציעל אונטער די השפעה פון ישראל און ספעציעל פון נתניהו. אבער דאס קען מען נאכנישט וויסן, מיר וועלן מיט דער צייט זיך דערוויסן. אבער איין זאך האסטו געזאגט וואס איך וויל פרעגן, דו האסט געזאגט אז אמעריקע האט געזאגט נישט צו אטאקירן לבנון, אבער זיי האבן יא אטאקירט לבנון, ניין? ניין, עס קומט אויס אזוי, אז פון די חיזבאלא האט געשאסן די גאנצע צייט נאכאנאנד, אפילו ווען איראן האט אויפגעהערט שיסן אויף ישראל, האט די חיזבאלא ווייטער געשאסן נאכאנאנד נאכאנאנד צו אונזערע צפון באפעלקערונג, די שטעט און שטעטלעך קריית שמונה און מטולה, און אויך די אנדערע אביסל מערער דרומדיג ווי חיפה און אנדערע שטעט און שטעטלעך, מען האט נאכאנאנד געשאסן אויף זיי, און ישראל קען דאס נישט אויסהאלטן דאס אז מ'שיסט, אז מ'שיסט אויף אונז דארפן מיר צוריק שיסן, איז וואס ישראל האט געטאן האט אריין געשיקט אירע סאלדאטן כדי צו פארכאפן א שטיקל לאנד וואס מ'רופט אן א באפער זאון אזא אז אז פון דארטן כאטש כאטש פון אזוי צו זאגן אפשטופן וואס ווייטער די חיזבאלא. דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך איז לבנון האט זייער רעגירונג און חיזבאלא האט איר רעגירונג, אויב איר ווילט, כאטש די חיזבאלא געפינען זיך אין דער לבנון רעגירונג, און די לבנון ארמעי האט ניט קיין כח, און די יוניפיל טוט גארניט, חיזבאלא שיסט ווען זיי ווילן, אבער עס איז געווען עפעס ווי אפגעמאכט אז חיזבאלא זאל אויפהערן שיסן אויף אונז וועלן מיר אויפהערן שיסן אויף זיי, אבער מיר האבן געזאגט צו אמעריקע און צו לבנון אז אין די דאזיגע טעריטאריע, די אזויגערופענע באפער זאון, די דאזיגע שטיק לאנד וואס מיר האבן פארכאפט, דארטן וועלן מיר אפרייניגן אלץ אלע מעגליכקייטן וואס די חיזבאלא האט דארטן געשאפן, זייערע בונקערס, זייערע וואפן, זייערע אויב זיי האבן געהאט ווארשטאטן צו שאפן נייע וואפן אדער נייע כעמישע זאכן וואס עס זאל נישט זיין, אז דארטן וועלן מיר אלץ אפרעניגן. וואס ווייטער איז וועלן מיר אפרעדן מיט לבנון ווי אזוי צו מאכן שלום צווישן אונז, ווייל זיי זאגן זיי זאגן אז שלום מיט ישראל וואלט געווען א גוטע זאך. די חיזבאלא מיינט ניט אזוי. איז פארהאן א פראבלעם? אבער אויב זיי שיסן אויף אונז וועלן מיר ווייטער שיסן אויף זיי. דערווייל אין צפון איז מער אדער ווייניגער שטיל איצטער, איז אזוי האבן מיר מיר האפן עס טאקע וועט ווערן עפעס פון דעם. אבער אבער די פראבלעם איז ניט חיזבאלא, די פראבלעם איז די פאנאטיקערס בכלל, ווייל חיזבאלא איז נאר איין גרופע, און לאמיר זאגן מ'וועט צונעמען אלע וואפן פון חיזבאלא וועט קומען אן אנדער גרופע, זעלבע זאך וואס געשעט מיט כאמאס אין עזה, די פראבלעם איז נישט צו זאגן אקעי מען דארף צונעמען אלע וואפן פון כאמאס, דארף מען נישט, זאל כאמאס האבן וויפיל וואפן זיי ווילן, דאס איז זייער פראבלעם, זייער באפעלקערונג ליידט פון די כאמאס, איא? אונזער פראבלעם איז נישט די כאמאס, אונזער פראבלעם איז אז מען שיסט אויף אונז, אויב מען שיסט אויף אונז זאל מען צוריק שיסן, דאס אלץ. אבער ווידער די חאמאס האט די זעלבע פראפאגאנדע די זעלבע די זעלבע אדזשענדע די זעלבע פלאן אויסצוראטן די אידישע מדינה און הרג'נען אידן איז דאס קענען מיר ניט ערלויבן ניט צוליב די חאמאס ווייל חאמאס איז נאר איין גרופע ס'איז דא אנדערע גרופעס דארטן איז פאר די דזשיהאד און ס'איז פארהאן מ'זאגט נאך דריי פיר פינף אנדערע קליינע מיליציעס און אזוי ווייטער וועלכע האסן אידן, האסן דעמאקראטישע זאכן, האסן אלערליי זאכן, איז איז נישט די פראגע פון כאמאס און נישט די פראגע פון חיזבאלא, די פראגע פון זאגן הערט זיך איין, ווער עס וועט שיסן אויף אונז וועל מיר שיסן צוריק. איך מיין אז אטאקירן העזבאלא אין דרום לבנון קען מען פארשטייען, אבער ישראל האט אטאקירט ביירוט און אומשולדיגע מענטשן אומגעבראכט, דאס האט געשאפן אסאך מורא און צער. יא, אבער ווידער, וועמען שיסט מען? ווי וועסטו וויסן ווער איז חיזבאלא ווער איז ניט חיזבאלא? איך מיין דאס איז די געהיים דינסט האט געוויסע אינפארמאציעס און און אפילו דעמאלט איז ניט אלעמאל אקוראט אבער ווי זאל ניט זיין אז אימער צו שיסט פון דיר שטעל זיך פאר אז דו וואוינסט אין דיין בנין אין דיין שטוב און פון דער אנדער שטוב שיסט מען אויף דיר עס ארט דיר צי די זייער שכן צי דער שכן אליין שיסט צי די מענטש איז אריין אין דעם שכן'ס שטוב און שיסט און אזוי ווייטער אוודאי די וועסט פרובירן רעדן מיטן שכן זאל זיך זארגן זאל זיך אריין הער אויף צי שיסן אויף מיר איז וואס וועט דער שכן זאגן ער זאגט ניט איך שיס נאר נאר מיין קוזין שיסט איך וועל זאגן מיין מיין מיין ער וועט זאגן אז ס'איז זיין ברודער שיסט און אזוי ווייטער ער זאגט הער אויף צו שיסן אויף אונז און אזוי ווייטער, אז דו וועסט שיסן אויף אונז וועל מיר שיסן צוריק, אויב די פראבלעם איז אז הערש דיין קוזין שיסט אויף מיר איז הער אויף, זעה אז דיין קוזין זאל מער נישט שיסן אויף מיר, דאס איז דיין פאראנטווארטליכקייט, ניט איך דארף אפזוכן דיין קוזין וואס שיסט אויף מיר, דו ביסט אין דיין שטוב, דיין טעריטאריע, שיס ניט אויף אונז, דו זאגסט אז ס'איז ניט דו וואס שיסט, איז זעה אז פון דיין טעריטאריע זאל מען נישט שיסן אויף אונז, דאס איז וואס געשעט. די חיזבאלא האט מזאגט אז עפעס א דריטל אויב ניט מערער פון פון ביירוט באשטייט פון זייערע מענטשן. איז די פאל האט מען געשאסן אין אין פונקט אין יענעם אפטיילונג פון ביירוט, אחוץ פון דעם האט מען ניט גלאט געשאסן ווי זיי שיסן אויף אונז. זיי שיסן ווען זיי ווילן און זיי שיסן אויף אונזערע בירגער. מיר האבן בפירוש געזאגט אחוץ פאר ספעציפישע ערטער וואו מיר האבן געוואוסט זיי האבן זייערע מיליטערישע מענטשן און אזוי ווייטער איז אין אלגעמיין זאגן מיר אין פאראויס אין דער דאזיגער געגנט, אויף די דאזיגע גאסן, אין דער דאזיגער שכונה, נעיבערהוד, און אזוי ווייטער, וועלן מיר באמבארדירן. איז מען זאגן מענטשן ארויסצוגיין פון דארטן. אויב מענטשן האבן מורא אז מען זאל, אז, אז זיי וואוינען לעבן חיזבאלא, איז אדער זאלן זיי אפשטעלן די חיזבאלא,

זעט מען מיר שלאפן ווען מיר קענען, און איצטער איז שטיל, ווי מיר געזאגט אין לעצטע צוויי וואכן, יא, פונקט איצטער, לאמיר זאגן יום יום הזיכרון און יום העצמאות, איז ניט געווען ביז א טאג צוויי פריער, אפשר דריי פיר טעג פריער פאר יום העצמאות, אומאפהענגיק און מושטג ווי די דאזיגע פייערונגען, וואס יעדן יאר איז עס קומען זיך צונויף הונדערטער מענטשן, טויזנטער מענטשן און צענדליגער טויזנטער מענטשן אויף גרויסע אונטערנעמונגען און קאנצערטן אויף דער גאס און אין פארקן און אזוי ווייטער, מיר האבן ניט געוואוסט צי מיר וועלן קענען אינדיע פייערן צי ניט פייערן, ווייל מיר האבן ניט געוואוסט, עס איז געווען אומזיכער וואס וועט זיין, איז ברוך השם האבן מיר יא געקענט פייערן, און דאך איז עס נישט געווען די פולע פייערונג ווי אין די פריערדיגע יארן, ווייל מען האט אפגעלייגט, און דערנאך האט מען געזאגט אז מען קען יא מאכן, דערנאך האט מען געזאגט מען קען ניט מאכן, איז אלץ איז געווען אזוי צוטומלט, ביז מען האט באשלאסן גוט מיר וועלן יא מאכן, מיר האבן טאקע דורכגעפירט, און דערוויילע איז שטיל. וואס וועט מארגן זיין ווייסט נאר איין גאט. גוט, איז עס ווערט שפעט דארט, זאל דער עולם וויסן זיין אז מיר רעדן היינט מיטוואך א פערטל נאך פֿינף באסטאנער צייט, אבער ס'איז זייער שפעט אין ישראל, און איך דאנק דיר זייער לייבל באדוויניק פאר דער צייט און פאר דער אינפארמאציע. ביי מיר איז שוין צוואַנציק נאך

דאס אלץ איז געבארגן געווארן מיט א איבעררעסט פון מלחמות און פארשידענע אנטוישונגן פון די מענטשן ארום און ארום וואס האבן אלעמאל געוואלט פארניכטן ישראל, האט טאקע ישראל אויסגעהאדעוועט צו באשיצן זיך א גרויסע ארמיי, אן ארמיי וואס רופט זיך אן פארטיידיגונגס ארמיי אדער הגנה.

אבער צי באוואונדערן זיך טאקע אזא מין זאך וואס איז געשאפן געווארן און צום זעכציגן יאר פון די יום העצמאות מוז מען נאך דערמאנען מענטשן וואס האבן געהאלפן מאכן ישראל וואס זי זיצט דא, אזעלכע מענטשן וואס מיט וועם זענען גערעדט פארגעסענע העלדן וועלכע האבן אפגעגעבן אסאך פון זייער לעבן, פון זייער צייט און פעאיגקייטן אפילו זייערע געלטער

און די שיף עקסאדוס איז דעמאלט באלאנגט צו אן אנדער געזעלשאפט וואס האט גערופן וועסטערן טרעידינג קאמפאני, און די האט געהאט אסאך סטאקס אין דער קאמפאני. די געזעלשאפט האט געהאט אן אנדער נאמען פאר די שיף, האט ער עס גערופן פרעזידענטס ווארף פילד, און איז געווען אוועקגעלייגט און א זייט און באשלאסן מען דארף צוברעכן די שיף און פארקויפן פאר שטיקער. אבער דורכ'ס גרויסע פארבינדונג און באמיאונגן האט דו גענומען די שיף און פארקויפט צו גאר א נייע ארגאניזאציע מיט נאמען מוסד לעלייה ב', אן ארגאניזאציע אריינצונעמען מי אידן אין ישראל אומלעגאלערהייט, די שאריטא פליטה נאך אנדערע אידן ווער ס'האט נאר געוואלט פארן. עס איז נישט געווען קיין ליגאלע ארגאניזאציע, אבער לוי' מיט די אידישע באקאנטשאפט האבן עס געשטיצט. דער מוסד לעלייה ב' האט אריבערגעפירט די שיף אין באלטימאר, צורעכט געמאכט, און מיט דער הילף פון דעוויד סטאון וועלכע האט געמאכט פאר איר פאפירן פאלשע, אפגעפירט געווארן אין

די שיף איז אנגעקומען אין ישראל אין חיפה אין יולי דערמאכצעטן און דארטן האבן זיי געהאט א צוזאמענשטויס מיט די בריטישע וואך און די עולים האט מען די בריטישע וואך אראפגענומען פון שיף און אריינגעזעצט אין טראנספארט שיפן און צוריק געשיקט קיין אייראפע מיט זיך געבראכט די האמבורג וואס האט דאן געהערט צו ענגלאנד.

אבער דער אנטיסעמיטישער שטימונג געוואלד אין דער רעגירונג האבן געראטן ניט צו שטימען פאר יא נאר אויף ניין, איבערהויפט דער סטעיט דעפארטמענט. זיי האבן ניט געוואלט זייער פארבינדונג מיט די אראבישע לענדער זאל פארלירן דעם אנהאלט, און זיי האבן געוואלט האבן באקאנטשאפט מיט די אויל מאגנאטן. טרומען האט באשלאסן ארויסצורופן

ער האט אויך דזשעיקאבסאן געבעטן ביים פרעזידענט ער זאל טרעפן מיט חיים ווייצמאן וואס דער פרעזידענט זאל זיך אנטזאגטו טרעפן מיט אים אבער ער האט אים אזוי שטארק געבעטן ביז דער פרעזידענט האט אריינגעלאזן חיים ווייצמאן אין ווייסע הויז פון די הינטער טיר און נאך א לאנגע רעדן און נאך לאנגע איבערצייגונגן האט טרומען געשטימט אויף יא.

די אידישע ישוב ישראל האט געטאן וואס ס'האט זיך געדארפט טון, געמאכט זיך די די ארמעי א באשיצונג ארמעי די הגנה כדי קענען זיך באשיצן פון די אלע אנפארער אויף אידן, אבער איצטער נאך א פראגע וואו נעמט מען געלט? מ'דארף האבן געווער, מ'קען נישט מאכן א מלחמה אן געווער. ענגלאנד האט קיינמאל קיין געווער ניט געגעבן קיין אידן צו באזארגן פאר זיי פאר זייער אומקום אדער ניט, אבער בענג י האט אנגעפאנגן זוכן וואו קריגט מען געלט און ווי מאכט מען געווער, האט זיך פארבונדן טאקע מיט דו איז דאן, און דו איז דאן מיט זיין ציוניס'ישע ארגאניזאציע האבן זיך אנגענומען אויף זיך די שווערע ארבעט צו קריגן געווער פאר ישראל. סעם לעווין, פון דער ציוניסטשע ארגאניזאציע, געווען א פריינט פון דיוסטאן און געווארן דער פאראנטווארטליכער פאר געווער, און האט זיך פארבונדן מיט אמעריקאנער געווער פאבריקן וועלכע האבן געמאכט געווער פאר אמעריקע אז זאל מאכן געווער פאר ישראל באהאלטענערהייט אומליגאל, און מען האט טאקע אנגעפאנגן מאכן געווער דא אין אמעריקע פאר ישראל און אריינפירן ניט ליגאל, מען האט זיך אויך פארבונדן

דאס טאלס א געבורטס טאג איז געווען געפייערט אין ישראל אין חיים ווייסמאן אינסטיטוט אין רחובות און די רעדנערין איז געוועזן גאלדע מאיר און זי דערציילט אזא מין געשיכטע אז ווען ישראל איז געווען ליידיג מיט געלטן זיי האבן נישט געהאט קיין געלט אינגאנצן די קאסע האט זי געשיקט גאלדן אין ישראל אין אמעריקע צו שאפן געלט, און זיי קומען אמעריקע און זי האט נישט געוואוסט וואס צו טון ווי צו שאפן געלט עס קיינער האט נישט געוועלט צו סאך געבן, און קומען ווייטער די הוסטאן ווייטער געקומען מיט די ארגאניזאציע און זיי האבן געמאכט אין צוויי וואכן פֿופֿציק מיליאן דאלער אסאך פון די געלטן איז געווען די הוסטאן'ס פארזיכערונג האט אליין דאס אליין דאס אריינגעלייגט זיינע אייגענע געלטן. נאר זעלכנע זאכן וואס מען הערט פון יוז טאר נאר זעלכנע דערגרייכונגן איז נישט געווען צו מיט קיינעם געווען באוואוסט פאר קיין פאר יארן לאנג ביז איצטער ווייל עס איז אסאך זאכן געווען אומליגאל און מען האט עס נישט געטארט רעדן אבער צום זעכציגטן יובל פון אנערקענונג

זענען טאקע סאך, און ווער זיי געווער דארפן זיי דערמאנען. דו שטאנע געשטארבן אין נײַנצן זיבן און זיבעציק, און מיר דערמאנען אים זכרונו לברכה געבענטש זאל זיין אנדענק. צו דעם יום העצמאות האט מען דערמאנט א געזעלשאפט וואס מאכט א פילם, א מאווי, די געזעלשאפט רופט זיך ניטא פראדאקשען אויף שערון, און דער פראדוסער איז וואלטער ניומאן, און דער נאמען פון די מאווי וועט זיין זייעניסט און אר מיז אציוניסט אין אונזער געזעלשאפט. איך מוז באדאנקען וואלטער ניומאן פארן געבן מיר די מאטריאל, און אויך די אידישע היסטארישע געזעלשאפט וואס האט געהאלפן מאכן דעם פילם. איך בין דאנקבאר אים

ווייל ווי א שרף קושט די ליפן זיי בריט דיין נאמען בלויז צי קען איך קרען שטאט דיך פארגעסן וואס גאלד דו ביסט דורכאויס ירושלים שטאט פון גאלד א שטאט פון קופער און ליכט וואס גליט